Aħna konna evakwati r-Rabat u fin-1941 meta San Lawrenz intlaqet niftakar il San Lawrenz tiela fuq it-trakk ir-Rabat l-Imdina daħlu ħant is-sorijiet l-ewwel U niftakar ġabu l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira ta' San Lawrenz, jew tal-Birgu, u poġġewhom fil-knisja ta' San Pawl ir-Rabat biż-żewġ kruċifissi kbar. Niftakarhom deħlin fil-knis, fl-oratorju ta' San Pawl tar-Rabat. U saret festa, l-ewwel waħda kienet saret għand is-sorijiet tal-Imdina l-ewwel sena, u s-sena ta' wara fil-knisja ta' San Pawl. Jiġifieri San Lawrenz laqgħu San Pietru u San Pawl. li kienu t-tlieta l-patruni ta' Ruma. Qed tifhem? U x'tista' tgħidli fuq dakinhar il-festa meta kantajtu, barra li ġew in-nies bil-mijiet? Ġew in-nies mill-Birgu, ħafna minnhom mill-Ħaż-Żebbuġ, mis-Siġġiewi, Dak iż-żmien bil-mixi. Eħe, ara x'dedikazzjoni tajba. Ġew, ejwa, ejwa. Qed tifhem, u aħna konna evakwati hemm, l-Imdina, u kien hemm is-Sur Schembri li kien superjur tal-mużew, ġabar xi tfal li konna evakwati r-Rabat u l-Imdina u kantajna fil-quddiesa. U fil-quddiesa. Poġġew is-San Lawrenz fuq il-Presbiterju tal-artal ta' San Pawl, qed tifhem, u minn għalija bil-gandlieri wkoll tal-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu, għax tellgħuhom hemm u armaw l-artal bihom. U xi tgħidli meta mexa mbagħad minn San Pawl għall-Birgu? Tiftakar xi ħaġa? Minn San Pawl għall-Birgu? Le, dik inqal minn għalija. fil-Forty-Four kien, l-ewwel ġabuh Bormla fi Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni u mbagħad poġġewh fuq pedestall ta' San Ġużepp ta' Bormla u ġarrewh bil-pellegrinaġġ minn Knisja ta' Bormla, il-Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni, għall-Birgu. Imma l-Birgu ma daħalx mill-mini, mit-tliet mini, għax baxxi. Allura daħħluh minn Admiralty Gate sa la u mbagħad telgħu telgħa għal Square Approach, għat-triq prinċipali tal-Birgu, għax billi l-istatwa għolja u l-mini baxxi, ma setax jidħol, allura daħħluh minn Admiralty Gate. Tela' il-post ngħidulu l-Imġarraf u niżel niżluh mit-triq prinċipali ta' San Lawrenz, tal-Birgu, mit-triq tal-Lunzjata ngħidulha. Kien hemm ħafna nies dakinhar? Ooh, l-Birgu kollu. Il-Birgu kollu. Ġew minn kullimkien. Aha. Qed tifhem il-Birgu Bolla għax il-pellegrinaġġ sar mill-Knisja tal-Kunċizzjoni għall-Birgu. Qed tifhem. U mbagħad malli waslet, in-nies tal-Birgu ħasbu, sewwew il-bradella u l-pedistal b'miraklu għax kienu mfarrkin. Jiena niftakar il-bradella. fil-Konvent ta' San Ġustin ir-Rabat imfarrka, qed tifhem, imma wara l-gwerra rranġawha. Kien hemm wieħed Wenzu Zammitellu, xiħ, xi ħakka u rnexxielu jirranġaha. U fin-1947 San Lawrenz kien fuqha il-bradella u l-pedistal li kien imgħattan, tal-fidda, irranġah Ferò, wieħed minn tas-Sliema. Sakemm meta saret u mbagħad reġgħet il-festa ta' San Lawrenz fil-Birgu l-ewwel darba. Ejwa, żgur. L-ewwel sena saret il-festa l-Birgu bi statwa oħra, għax San Lawrenz kien għadu rrabat. Allura kien hemm San Lawrenz Statwa li jarmaw fit-toroq, ngħidulha taċ-ċorma aħna għax kienu ċorma nies, San Lawrenz, il-Papa Sistu, suldati u dak, u saret il-festa biha fil-Forti 3.